Is-sena ta' tajba minn hawn ftit ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla prime time naqra differenti mis-soltu għax fil-fatt il-mistieden tiegħi illum qed jiċċelebra l-birthday. Illejla ser nospita lill-kantant u mużiċist Tony Camilleri li llum qed jiċċelebra l-birthday ta' 74 sena. Tony huwa rinomat għall-enerġija li għandu, għall-entużjażmu lejn il-ħajja. Illejla irrid nisma' x'inhuma l-fatturi li żammew lil Tony bi spirtu daqshekk ġovanili. Ħa niltaqgħu ma' Tony minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

Is-serata tajba u nilqakom għal prime time. Prime time naqra speċjali l-lum għax ħan niċċelebraw il-birthday ta' Tony Camilleri u man għandi ħdejja l-birthday boy. Tony Camilleri, awguri Tony. Grazzi ħafna. Kemm għalaqna Tony? Ħafna. U għeja kemm?
74. 74. Isma, biex nkun onest miegħek, kont se nipprova nagħmel kejk kbir, b'74 xema. Fuq. L-ewwel ħaġa kien ikollok bżonn kejk daqs dik id-damra. Jew doppju.
U mbagħad tas-security għodu attenti għax. Eżatt, kien se jkollna l-problema mal-insurance. Dak ix-xamat kollha.
Ħuġġieġa qaluli.
Ħuġġieġa kbira. Però Tom, taf x'nibqa' niftakar? Meta tkellimna ftit tal-ġimgħat ilu, għedtli 74 sena tal-lum mhumiex 74 sena ta' 30 sena ilu. Eħe, x'rid ngħidlek biha?
li meta l-papa tiegħi kellu 72, ġifieri 72, kien diġà ġifieri qisu qata' qalbu, waqaf mix-xogħol, pensjonant, fejn qatt ma rajnieh il-papa jgħin il-mamà f'ċerti affarijiet fix-xiri pereżempju. Bdejna naraw il-papa jgħid lill-mamà tiegħi biex ittih il-ġewla ħa jmur jixtrilha. Biex jgħinha.
Biex jimla l-ġurnata. Jiena mhux ngħata ta' 74, jiena niġri bil-mutur. Però Tone,
inti rinomat li kull fejn tmur dejjem mimli enerġija, entużjażmu għall-ħajja, kif għandu jkun spirtu ġovanili, però x'inhuma l-elementi li taħseb li żammewk b'dan l-ispirtu? Jiena ma nħalli xejn jinkwitani. L-inkwiet inħallih għaddej, anke minn forsi jagħmilli xi ħaġa personali, inħallih għaddej. Liliana għandha tgħid frażi li Toni, jekk tkun ħa taqgħad id-dinja, mhux jersaq ilha la ġenbha biex ma tolqtux, imma jaħseb u iva dik ħa taħbat ma' xi mkien ieħor u taħbat xi mkien ieħor. U dak il-ħsieb.
Dak il-ħsieb huwa tiegħi jiena. Jiena nemmen ħafna ma nħalli xejn jinkwitani. Però Toni, semmejt ukoll il-mutur. Eh, il-mutur mindu, mindu kelli 16-il sena jien, issa tiġi preskritta, ġifieri ma qatt kelli liċenzja. Xtrajna mutur bejn tlieta, tlett iħbieb, ħallieha li wieħed biss kellu l-flus biex iħallas, u xtrajna ħmistax-il lira, taf ġifieri. Da qed insemmu.
Jien kelli 16 years, mela jien twielidt fin-1949. U xtrajna dan l-imbirek mutur żgħir. U fejn kontu terfgħuh, Tom? Għax da sieħbi kellu, kellu garaxx, aħna ma kenniex garaxx. U jien kont l-unika wieħed li naf insuqu dal-mutur. U dak kellu ġifieri pereżempju l-kick start ma kellux molla, allura kien ikollna għal sitta taħt, noħorġu l-lastiku u taħdmu bih. U naqbdu mal-kick start. Nagħmel noqgħod insuqu insomma. U miexi hekk bil-mutur għan-niżla. U l-kickstart inqatgħet il-lastiku u kien hemm tappiera daqsxejn 'il fuq, ħabat bad-dal dan u jiena tirt jiġifieri tkaxkart mal-art, ħarġu n-nies minn ġo triq, ġo Strada Ġagħfar. Ara kemm inkwitajt nies! Miġnun, miġnun, x'inti tagħmel? Weġġajt ibni! Le, le, qax xejn, ta', David iftaħ daqsxejn il-garaxx. Żgur li ma weġġajtx hu? Le, le, qax xejn, le, xejn ma ġrali xejn, għidtlu dħalt ġol-garaxx u għidtlu għalqu daqsxejn. Għaliex ġara li kont l-ewwel ma kollu kien qed jiġrali. Żbugajt kif dħalt ġewwa. Kax kien ma marriċ nagħtihom wiċċ in-nies li bda jiddispjaċini għalija li waqgħet. Allura mbagħad dik it-tip ta' ħajja tiegħi jiena. Tone, kelli l-opportunità noqgħod inqalleb fil-kaxxa tar-ritratti tiegħek u sibt ħafna ritratti nostalġiċi sbieħ u fil-fatt nixtieq nibda bl-ewwel ritratt li ħa nuriehulek issa. Semmejthom ftit ilu. Ara, il-mamma u l-papà dawk. Min kien l-iktar ta' dixxiplina, Tom, meta kontu tfal? Hi kienet li. U żgur dixxiplina tal tal taċ-ċontorin, taż-żarbun itir, jiġifieri. Dixxiplina tal-papa le, il-papa xejn. Imma meta kont żgħir, Tom, kont ribellus jew kont. Le, pjuttost kont kwiet għax. Imma allura bat ta' età żgħira fuq kemm ara dak għajjina x'hawnhekk ma fuq dak dak jien ta' Wieħed mill-ftit ritratti bla mustaċċi. Ma kellix mustaċċi, dak xi sittax-il sena kelli, imma dak ara kemm kelli xagħar, konna ngħidulu tal-kuklu buklu. Ħabba l-hair style.
Il-hair style żviri kien ikollu. U fejn ħadtu dak ir-ritratt int tiftakar? Dak
kien hemm Tokis l-Alhambra, U kien hemm ħanut ta' jieħdu ritratti hekk u ħadni ritratt ġifieri you know the head talk. Tom, inti tista' tispjegali iktar. Illum ovvjament li tieħu ritratt taqbad il-mobile u tieħdu. F'dik iż-żmien, f'dik il-ġenerazzjoni. Dak iż-żmien ħafna isbaħ. Illum il-ġurnata tibda tieħu ritratti ta' x'kilt, ma kiltx u da, li ma jfissru xejn. Imma dak iż-żmien, qed niftakar hemmhekk jiena, konna ġejjin it-talkies jien u sħabi u għadna nieħdu ritratt kull wieħed. Huwa avveniment li tieħu ritratt. Avveniment, ġifieri, ġifieri niftakru Bl-istorja, imma jekk nieħu ritratt ta' xi mkien mort niekol qed nieħu l-platt, ritratt tal-platt, kulħadd ħa jieħu ritratt tal-platt, x'ħa jħallili lili? Dak iħallili ħafna. U tal-mamma u l-papà.
Minħabba fl-artrite, il-ġogi affettwati jibbiesu u l-movimenti jsiru ta' tbatija. Flexicep jillubrika l-ġog u b'hekk jelimina l-uġigħ u l-ebusija assoċjata mal-artrite. Staqsi għal Flexicep għand l-ispiżjar. Issa bi prezz imraħħas ta' ħmistax-il ewro u ħamsa u erbgħin ċenteżmu. Tom, ftit ilu semmejna l-mutur. Impossibbli tgħodd kemm il-mutur differenti li kellek għax qaluli li kienet waħda mill-passjonijiet tiegħek. Kelli kollezzjoni mhux ħażin tal-muturi. U kif kont tagħżel biex tiċċaqlaq minn mudell għall-ieħor, Tom? Riċerka u hekk? Nara, nimxi skont liema wieħed qiegħed in voga dak iż-żmien. Pereżempju, l-ewwel wieħed kien Jawa 350. illum Ċekoslovakk, aħmar, u dak kien kien l-ewwel wieħed. Kien jiswa 350 lira dak Li għal dak iż-żmien. iż-żmien xorta ma kienx Kienu valur daqsxejn żejt, oh. għalin, eħe. U mbagħad bdejt Yamaha, Kawasaki, Kawasaki, u dan, għax imbagħad it-trend hi meta bdejna nsiefru bil-muturi, qabel lanqas konna noħolmu li nsiefru bil-muturi, imma mbagħad meta beda jaħdmu l-vapuri regolari u ta' malaj, Kulħadd fissa pereżempju l-ewwel trip li għamilt bil-mutur il-kbir, 2005. U minn dak iż-żmien 'l hawn dejjem bqajna mmorru dawn id-dawriet, Sqallija, l-Italja, l-Amerika. U da hekk kont sejlek, darba rrakkuntajtli l-istorja li kont mort road trip bil-mutur l-Amerika, le? Eħe.
Kont qiegħed Las Vegas għand ħija ż-żgħir, Eddie, u dan kien iffissat fuq il-mutur u darba qalli, hawnhekk imma New York, eh, dar-ritratt, u dan huwa meta morna għamilna tour il-Kanada u New York tal-Viva Malta bil-folklor, folklor Malti. Dawn ir-ritratti li qed naraw. Dawk ir-ritratti li qed naraw issa. U da qal li għandi surprise għalik, u mort, u f'daqqa waħda nara żewġ Harleys qed jistennewna. U għamilna tlett ijiem. Ara għajnejk kif bdew joħorġu l-istilel. Qabżu waqgħu li mara rtaġġaġ barra u daħħalthom ġewwa. Las Vegas rinomat li filgħaxija jittrasforma ruħu bi dwal hekk. Kif tispjegah, Ton? Tant hemm atmosfera ta' teatru, mużika, shows qatt ma rajna bħalhom u l-biċċa l-kbira li kien hemm f'dik ta' Las Vegas meta morna bil-mutur kienet li ħija ż-żgħir kien qed isuq mutur ħa mmorru minn Las Vegas xi mkien ma nafx fejn konna ħa mmorru u tliftu. U la kelli mobile fuqi, la kelli indirizz tiegħu u spiċċajt fid-deżert. U mbagħad ftakart li ħija l-ieħor kien qiegħed ġo każinò għax ma jsuqx il-mutur dan, u ftakart liema ħotel kien, U mort hemm. u waqaft bil-mutur, għedtilhom fejn hu qiegħed dan dan il-ħotel, ah, bagħtuni dan il-ħotel, insomma, in the meantime ħija ż-żgħir u mara tiegħu Dbelħu ma jafux fejn. Inkwetu.
U żgur tlifniehom, bat hekk, għalli għax intlifna u għatlu hawnhekk mhux qegħdin taslima. Hija l-belt.
Taslima sal-belt jew taslima sal-Mellieħa. Għatlu hawnhekk jien ma nafx xejn il-post, la GPS ma kelli ġifieri xejn. Towna qed insemmu Sliema għadek akkanit għall-futbol?
Eħe, ma tantx qed immur bħalissa.
Qed nistennihom jerġgħu jitilgħu fil-Premier Division. Hekk kont se ngħidlek, kont se ngħidlek kif tikkummentah dan l-istaġun. Ħa ngħidlek, l-ewwel darba li waqajna fis-Second Division dak iż-żmien kien kienu jgħidulek waqajna l-filgħodu. Għall-filgħodu għax konna nilgħabu filgħodu l-Marsa Sports Club. Għax kien seru kmieni dak iż-żmien. Għax kien tal-Second Division, dak iż-żmien First Division, Second Division. Illum Premier u l-affarijiet l-oħra. Meta ħriġna minn dik, trawma li qegħdin second division, rbaħna trophy, rbaħna l-league, jiġifieri qed nistenna li issa nerġgħu niġu f'tagħna u nerġgħu nibdew bħala tim glorjuż. Meta l-logħob ma jiffavorixxikhomx l-Sliema titbaqbaq, Tony, tinkedd. Iva, eħe, eħe. Dik, ara dik, jinkwitani. Dik tinkwitani, dik tinkwitani, eħe. Li jekk is-Sliema jitilfu, nagħmel in-nervi ma nkellem il-ħadd. Tom, f'ħafna mill-wirjiet tiegħek fuq il-palk dejjem konna narawk bil-kitarra. Illum il-ġurnata dendilniha, ħallejniha hemm? Le, il-kitarra, L-ewwel ħaġa naraw ngħid li kif spiċċajt issa li waqaft, waqqaft il-karriera. Qabel kellna l-Covid, kelli sebgħin, jiġu jew xi ħaġa kont naħseb imma jiena ma nirtirax sakemm għadu ġej ix-xogħol, sakemm għadu ma ġej ix-xogħol. Imma mbagħad dejjem deep down għadt it's about time. Jiena daqsxejn mhux superf imma Niddejjaq dak li jkun jgħid Mareja Toni Camilleri kemm kiber, kemm xjaħ. U jekk qiegħed fuq il-palk qed indoqq il-kitarra, ma nixtieqx ngħid, tajjeb għadu, ta' vuċi tajba imma għandu daqsxejn ta' żmien biex jibqa' jidher. Imma mhux grazzja li għandek 74 sena, Ton. Eh, grazzja li wasalt s'issa. I'm happy about it, kelma li
iżommni b'saħħti, ġifieri jiena I don't mind nibqa' għaddej sa 80, 90. Però li jkollok naqra iktar ħin f'idejk hija sabiħa wkoll. Ħafna, ħafna.
Il-biċċa xogħol li jiena meta tkun mużiċist, kantant, tagħmel il-cabaret u dawn l-affarijiet, la jeżisti Christmas għal mat-tfal, la jeżistu l-birthdays tat-tfal, għax jiena mbagħad ix-xogħol jiġi l-ewwel. Ix-xogħol jiġi l-ewwel qabel kollox. Għall-fatt li jekk jiena għandi appuntament u ġew nies biex jaraw il-cabaret tiegħi, jekk jien ma mmurx ħa jkunu diżappuntati. Jiġifieri jiġri x'jiġri, jiġri x'jiġri, jien ħa nkun qiegħed hemmhekk fil-ħin lest biex nagħmel ix-show tiegħi. Tone, Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nqabbdek iktar nostalġija, għax għandi filmat tiegħek ħa jħoddna lura fil-bidu tas-snin disgħin jekk mhux sejjer żball. Ħa tiftakar żgur meta meta huwa dis-serata. Fuq il-palk kontu inti, Enzo Guzman u John Bandi. Oh, John, that's- it's 95 kien dak għandu. 95. Ħa morru l-oqfa żgħira ta' reklama, ħa naraw il-filmat wara, paw hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba Hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized.

Nilqakom lura għal Prime Time, Prime Time naqra speċjali llejla għax fil-fatt qegħdin niċċelebraw il-birthday ta' Tony għala 74 sena. Tony, intlifna fil-paroli. Tiċċajta.
Addio xemgħat tal-kejk. Veru da.
Ara x'sar minnu l-kejk. U nħarqilna minn fuq.
Nispera li għandek il-kontinwazzjoni taċ-ċirku Qiegħed hawnhekk, ġifieri. Mela, mela, qiegħed fuq ġewwa. Issa npartuhielek, hu ma, ma biċċa tajba. Tone, qabel tlaqna r-riklami għedtlek li ħa nqabbdek naqra nostalġija b'filmat ta' kważi 30 sena ilu. 95, 1995.
Fuq il-palk kontu inti, John Bandi u Enzo Guzman. Ħa naraw flimkien.

fl-istadium. U qalli tonqal li għandi diska għalija u għalik u għal Bandi. Għax dak iż-żmien jiena kont fuq stazzjon, Bandi kien fuq stazzjon ieħor u Enzo fuq stazzjon ieħor. U s-semmiegħa kienu jibdew bil-programm tiegħi għax kien ikun filgħodu, ikomplu bil-programm ta' jeqilbu. Biex jimxu minn għand wieħed għall-ieħor. Biex jimxu mar atlieta, ġifieri. U qegħdin bilqiegħda naraw is-Soma jilagħbu u Enzo qalli ħa nsemmaħhielek. In-nies hemmhekk u Enzo jkanta full blast, ġifieri Enzo l-vuċi tiegħu kienet l-aħħar. Jiena Ara n-nies kif dawru. Ngħidik il-verità kont qed nistħi jiena, ġifieri. U qatlu għoġbitni. Irrekordjajniha fi żmien erba' ijiem ħamsa u erbaħna biha. Hekk kont se ngħidlek, intom ħriġtu rebbieħa dak il-ħin. Żgur kaxkarna l-kulħadd biha ġifieri ġabet l-istess voti. Però meta tara l-filmat ta' meta tlajtu għat-trophies, Enzo ma kienx hemm. Enzo, ma tant Enzo qal u le m'għandniex ċans nerbħu aħna speċi u dan. U qal għandi gig waħda mmur nagħmilha u nerġa' niġi. In the meantime telgħu il-voti, irbaħna, Carmen, il-mara ta' Enzo, Alla jaħfirlu, telgħet għat-trophy u jiena u Bandi kantajna d-diska waħedna. Ġie lura Enzo, qal hu l-paċenzja x'ħa nieħu festival darba ma kontx qiegħed preżenti.
Tom, grazzi ħafna talli ġejt għat-tal-birthday tiegħek magħna. Nawguralek ovvjament sena mimlija riżq u fuq kollox dak kollu li tixtieq qalbek. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Red Elmar, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar, l-ifjen frott il-baħar, żgur taf tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti biex toħroġ dik it-togħma perfetta, kif ukoll grazzi għal Berocca, għalik għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku, kif ukoll grazzi għal Yougiti, Għalik għandna selezzjoni ta' tajiet bnini biex tagħlaq il-ġurnata, m'hemm xejn isbaħ f'dan iż-żmien tas-sena minn naqra te tajba. Is-serata t-tajba u awguri. Grazzi tal-istedina. Grazzi Tone talli sibt il-ħin. Awguri għal darb'oħra. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Pro Plan. Irridu naraw il-klieb u l-qtgħa tagħkom f'ritratti bit-tema Il-Karnival. Pratikament tużaw il-kreattività tagħkom, użaw ħafna kuluri, però tagħmlu xejn li ddejqu l-klieb u l-qtates tagħkom biex tikkreaw dawn ir-ritratti. Dak ir-ritratt tal-kelb u tal-qattus tagħkom ibagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u r-ritratt li tibagħtuli grazzi għal Purina Pro Plan jista' joħroġkom rebbieħa. Ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, nixtieqilkom il-lejl it-tajjeb u s-saħħa. Ciao! F'Prime Time, Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments.